obusingye natsyamu kanywa nkatumwa okutamba natumwa okubuurira engiri natumwa okushoboorora ebishobire nkekibeeto okuhanuura ninza guma nimbabuurira engiri yabacweezi paka obu muraaregyeho mukeetegyereza eriizooba reka tureebe aha kigambo ekibagira ngu omucweezi abataaha nibamujuma Nk'oku ba noobuurira engiri bakugamba kubi, okigira oti aija oza omu bacwezi ta otantwara omuri Sitaani. Reka tureebe eri izooba Sitaani n'oha. Omucwezi ti Sitaani. Mpurikiza kurigana eri izooba okimanye. Omucwezi ti Sitaani. Omucwezi n'omuntu murungi. Omuntu niwe Sitaani. Omucwezi ti Sitaani. Omuntu, omuntu, iwe. Amaziina hariho agu naaza kukozesa agu abashome, James, Steven, Beatrice, Shanita, Shakira, Shani, Shuru. Iwe omuntu, omuri ago amaziina agu naakozesa, iwe omuntu, niiwe Sitaane. Omucwezi takabaga Sitaane. Iwe omuntu niiwe Sitaane. Omucwezi n'obu naantagiire kumugambaho munonga, kwonka niimanya ngu ni Holy Spirit, nari ni maraika. Tihariho muntu eshagama ei oraashangire aha muhanda ngu omucwezi yaaruga kushara abantu. Tihariho akisidenti ei orareebire ngu omucwezi yaatomeza akisidenti. Tihariho ekintu eki orareebire muka okuhurira any incident nibagira ngu omucwezi yaabikora yaita yaasheesha eshagama. Naija ata aba kuba sitaani? Iwe omuntu niiwe sitaani. Omuntu ori ota sitaani? Omuntu niiwe orikuroga? Egyo family ei orogire ni mufu itaka, itaka ei otakuza kugira ngu oryagumaho paka naiwe noza kufa, iwe ori sitaani ahabwokuba waita abantu kandi naiwe noija kufa, omuntu niwe sitaani nyenda ngu okyetegyereze. Iwe mushaija we ozaire omu bakazi ikumi okabanagira abaana otakubaasa kubareeberera noomanya ngu abakazi abo tibaine kiyamba, niiwe sitaani omucwezi takabaga sitaani. Iwe omwojo we nari mushaija nari muntu mukuru we, onagireho culture yaawe, mbwenu oirukanga nooza omu madiini ngu niho gaizire, nimuza kugwisizayo akagwe, nimuza kutyongooza, ni guruupu y'abaingi, ori star. Iwe ishenkazi omuntu ogwo omuburize obushwere, egyo eka ekaguma nerira, abahiki boona bagwire aha mihega, otakubaikiriza nogira oti bahara ba nanka tibarishwerwa. Kandi naiwe ori omukazi, washweire okazaara, nomanya okuzaara oku kurikusaasa, nomanya obushwere, nomanya ekirungi ky'omwishiki omu maisho ga ishe, naiwe sitaani, omucwezi takabaga sitaani. Iwe ori omu kanisa, orikukwata emibazi, okazaarira itaari, okakwata Baibuli, okabuurira engiri, nangwa okashaba, okagamba n'endimi, ori sitaane. Omucwezi takabaga sitaane. Iwe pasita oine amahembe omu nju, Nooba oiha abantu, noogamba ebi otarikumanya, nyekiro oraara noocekyera, nimujuura n'emyenda, mujwara obuhu, mujwara empu z'engwe, muraara nimubandwa, omu kasheeshe mutamu amasuuti, muza aha ruritaari, mugambe ebi mutakumanya, muri sitaani! Omucwezi takabaga sitaani. iwe mushaija we na iwe mukazi we bakukwatsiremu siriimu, waagyenda waagisiiga abantu ikumi noomanya ngu n'amazima, bakakukyebera baashanga ori affected kwonka noonda kuhezaho eihanga, noonda kwita abaana b'abantu, ku orikura omu hara omuntu waaranyeetsire ogye oti yaatsigarira ki ahansi? Ka nkwate esente mukwane ngyende musiigye siriimu. Naiwe sitaani, oriyo noocwekyereza eihanga. Imwe abashushuma, omuntu atwire aha kata kakye, nomanya ngu n'akata kakye, kwonka nokimanya ngu iwe manya oine minisita, manya oine ebiiha, nimuza kufera omuntu ogwo, muhindure ebipapura, n'amazima nokimanya ngu eitaka nery'omuntu ogwo, orimu eibeho ahakugira ngu taine bushoboorozi, iwe ori sitaani. Erizooba mumanye ngu omuntu niwe sitaani, omucwezi takabaga sitaani. Omuntu niwe sitaani, iwe omuntu ori sitaani, iwe orikugira ngu omucwezi ni sitaani ou iwe ori sitaani, naiwe oburiza abaana b'owaanyu okubaho naiwe sitaani.